guys hello guys welcome back to my youtube channel uh, zita rangu nonzi elvin and this is uh, javascript full course in shona lecture number, number 9 right so uh, muzvara nhasi totaura nyaya dzemaloops right and i think muri kuona kuti right now ndine kasimbu program kangu kanaka and uh, kaprogram aka zvakanoita kanongoprinda one to chi

uh, go to the next line kanyu kakabreak because ndika ndikakabvisa ndikarefresha panapa you see kuti two abhoya paside paone and sorry kani kungadzosere kanongoreva kuti uh, kanongoreva kuti go to the next line and but um, i was saying kuti ndiprinde 1 2 3 4 5 no I, to come panapo ndonyora chi document dot write ka 5 and but muri kuona kuti zvataita apa pakapa this is repetitive and and zviri munoita zvekuti toramba tichingodzokorodza chi chinhu one so imagine dai tatoda kuprinda one kusvika not ku 100 and tairamba chase tairamba tichingodzokorodza so zvinoitika manje ndezvekuti kuprogramming and Kana paine materms akaita seayo ekuti toda kudzokorudza the same line of code tinoshandisa anonzi maloops right basa remaloops zvaanoita maloops anorepeata a certain type of shi of code so maloops anoiterate and anoramba achidzokorodza kurana code one until a certain condition is shi is false handika so the functionality yemaloops ndeyekuti loop handi rinoramba richidzokorodza loop rinopiwa condition handi ramba richidzokorodza a certain type of code until chi that particular condition is chi is false and so type emaloops atinawo tine rinonzi while loop tine rinonzi do while loop tine rinonzi for loop tine rinonzi chi for each loop and but in this lecture uh, i'm thinking tichanyanyofocusa ne, ne while loop ne for loop because ndo maloops atinonyanya kushandisa right so kana takada kunyora this program now tichishandisa maloops what you do ndezvekuti chi tinobvisa panapa pa zvese zvinhu zvandi and totarisa chi muloop redu but uh, before we start right, we write our loop randika totanga nefor ne loop newhile ne, loop i mean before we write our loop tinodeclare variable redu ngatiti let i equals chi

we go ahead tonyora chi syntax yefor loop yedu and syntax yewhile loop sorry syntax yewhile loop zvainoita handika tinonyora kukeyword tinonzi while toatesa maparenthesis handi inside maparenthesis aya handika we specify chi a condition handiti tobva tavhura makelly braces anaya handika makelly braces anaya muno mutonyora chi ah, block of code block of code handiti so this is the syntax of the chi of the while loop handiti unoti while wobva wavhura maparenthesis wobva waisa chi condition yako then wobva waisa eh, wobva wavhura macalibrasis wobva waisa code yako munomo so code iyi handiti icharamba ichita sei ichiitarita icharamba ichiexecutwa until condition iri muno yachi ya false and so in this case isusu handika toda kuprinda zvinhu izvika 5 so condition yatichaisa munomu handi tichati while i i yoda tadeclare kumusoro uku i is less than chi while i is less than 5 handiti code yedu yatida kuexecuta ndiyani ndi document uh, dot right handiti document dot right toda tichi i then plus tata tichi break statement redu handiti right so zviri kuitika apa ndezvekudai so handi isusu tiri kuti let i equals chi to zero saka i inotanga ari zero handiti then while this i is less than five tiri kuramba tichidzokorodza zvinhu zvinozvi saka patiri kuuya panapa i is a variable right saka pana hapana zero panapa handitika so tichaprinda ani zero handiti but muri kuona here kuti kana zvakadai so hanti ayi uyu agara atori less than chi agara atori less than five so this will always be true and tinoramba tichiexecuta apapa hatipedzi handika and zvinoitika panapa tinoita rinonzi infinity loop handiti code yedu inogona kucrasha woinita sei and kana tichikoda we have to make sure kuti hatisi hatiwani anonzi mainfinity loop so what we do tinobva taincrementa i panapa ndika ndikati i plus plus ndikati i plus plus zvangofanira kuti ndaincrementa value yai naone saka kana i anga ari zero i i acho yobva tachi obva aita two in fact let me say my i is equals to one and then i is less than or equal to 5 so what's happening ine zvoti i ari kutanga ari 1 handiti i atanga ari 1 acha aitareta hanti aitareta aiuya uye handika first iteration aya ari kuinda pana pari 1 tobva taprinda kuti 1 handiti second iteration aya achapinda pana pari ari 2 handika tichingoramba tichidaro so ndikarefresha panapa um, ndikarefresha this page handiti mukuona hapasina chinhu hanti ndarefresha this page then i come here ndoseva panapa hanti ndoseva panapa and then ndikaseva apa apa i cancel here and i also refresh panapa i want you to see kuti mm, um, what's happening here okay i think uh, our browser pane zvaitika nebrowser redu so iwill just uh, close this iwill just uh, copy this url then iwill close this tab and, and uh, also paste it panapa so ndikarefresha panapa and this is our code iri unoita se yaexecutwa handika let me change this condition kuti munyatsoona chi chiri kuitika so ndikati nini our i is no longer less than 5 ayo yedu a less than g or equal to 10 and ndikaseva panapa ndobva ndoyanda ndarefresha panapa you will see kuti toprinda all the way from g from 1 up to g up to 10 handiti so zvaitika panapa ndezvekuti tadeclare i ayo yedu ari counter variable and this counter variable ndoratitoshandisa kuita sei

rangofanana ne, ne while loop but syntax ye do while loop manje before you write while unonyora unotanga wanyora kuti do handiti wanyora kuti do then tichavhura chi block of code yacho yatoda kuexecute code yedu yatoda kuita isu ndiani document document dot chi document dot write handika um, i handiti plus our new line chi our break statement andika our break statement panapa but tanyora kuti do hanti tinobva tachizospecifya condition manje saka saka takuzoti chi while handika so while chi i is less than chi or equal to five handiti so zvinoitika pa, pa dual loop ndezvekuti while loop tiri kutanga tanyora condition tozivisa block of code handi but do while loop manje tiri kutanga tanyora chi block of code tozivisa chi condition so do while loop zvarakasiyana newhile loop ndezvekuti do while loop is guaranteed to, e-, to execute at least once handi because do while loop riri kutanga raexecuta rozotesta condition whereas while loop riri kutanga ratesta condition rozoita sei rozoexecuta saka ndikasave apa apa and then ndikarefresha kunoku andika uh, i want you to notice something uh, our browser riri crasha again i don't know why browser rangu riri crasha i will have to check masettings angu kana nda ndapedza video so i will just close this tab and uh, open a new tab again and if we are to open this tab aha i see why zviri kuitika why iri kucrash and the reason why iri kucrash ndezvekuti uh, this condition is always true and hapana patiri kuchinja ayoda ah, kuramba angu kuri one hapana paari kuincrementwa so we are getting into what you call an infinity loop and aya ndo mamwe problems anokonzereswa neinfinity loop aya handi so to avoid this handika uchiona kuti ndichastopa this um, you see page rero ratiti unresponsive because of the of the infinity loop so if i close this page and then I'll open a new tab and I close this page then munomu ndobva ndaspecifya chi ah, ndobva ndaincrementa i ndobva ndati i plus plus right ndobva ndaseva if i am to open this now handiti you see iwill print i wangu kusvika chi ku5 let's make this 15 and save and refresh handiti you see kuti i wedu aprintwa kubva kuchi kubva ku1 kusvika chii kusvika ku15 handiti so aya ndio mashandiro anoita chii anoita do while loop handika and then the third loop that weare going to look at mulecture rinori tokutarisa rinonzi rinonzi for loop now for loop zvarinoita mani rinokombaina all this handiti uh, the declaration of, of a counter variable condition yedu and also the, the increment inozvikombaina zvese yobva yazvinyora chi mumasquare bracket so munyorero ratinoita for loop raitawa keyword for totavhura maparenthesis totati uh, let i equals one tata terminator totati i so this is the iri ndo counter variable handiti then tobva tauya panapa takuchisa condition handiti totati i uh, less than or equal to chi to 5 toda terminator toda tichi i chi plus plus handiti ka totavhura munomo handiti takuti document uh, document dot right takuti document dot right i plus br handiti so you see kuti a for loop now is way cleaner pakuti kaunda variable redu uh, condition yacho neincrement code yedu iri panapa handi and if we refresh this handi mukwana tiri kuprinda kusvika 5 handi uh, if you are to make this uh, 25 handi and save tikarefresha panapa we are printing 25 lines of code handi we just want to three lines of code tikuprinta ka 25 just three lines of code so uku ndokushanda ndozvinoshanda maloops and so if there is any block of code yaunenge uchida kuramba uchirepeat handi you don't have to keep on repeating that chi that very same code handika you can just use chi maloops and ipapa pano panoshanda